Voilà, mat deem Freudeschrei begréisst ech iech zum véierte Part vun Am Eurofestival. Mer hate lescht Kéier dësen Level 4 gepackt, mam Toni gi mer da elo op Eelsich. Mir ginn net no Pokémon sichen, mir ginn op Eelsich, Steierkatapulter waarden op eis. Den éischten Level huet et net a sech. Mir fänken hei direkt un. Let's go! Hei kréie mer schonn ugewisen um Gamepad antippen ze beschiessen a lo flitt en an enger Ronn. Den Nico huet Honger, e geet sech eppes z'iesse gär sichen. Voilà, mir hunn déi éischt hei fräigeschalt. Da kënne mer hei erop goen. Wéi gesot den Ufank hei ass relativ tutorialméisseg giff ech soen. Hei musse mer da lo clever spillen an dat nach zoumaachen wann et giff zougoen. Freet mech dat der erem ageschalt huet trotz den haarden Temperaturen. Voilà hei geet dann erof déi éischt am Niveau grad sichen ze goen. E frësst heilt seng Géigner ewech, seng Virgänger planzen. Voilà, an hei frësst en nach eng Kéier Randzack. Domat hätte mer och schon déi nächst Kaart. E geet hei nach eng Kéier an d'Katapult zrëck. Da muss ech dann de richtege Knäppchen drécken, kënnt hei, maachen an där Zäit alles zou. E geet op den Heemwee fir bei d'Dier. Ja, ja, de Pokémon-Hype kommentéieren ech hei och enke kuerz. Schal net vill dovun a Dir wäert mech dat Spill net gesinn spillen. Mir gi léiwer mam Puni hei op Sich no eppes ze iessen. De Level ass gepackt. Dat misst och menger Meenung no e Goldpokal ginn. Jop, an dat gëtt et och. Mir hunn eis zwar Käertercher hei gesammelt, mir sammeln aner Saachen hei. Naja. Sou laang mer net nach Yoshi'e muss mam iPhone siche goen. Obwohl Yoshi'e vläit, dat gëtt jo och schonn, fir déi sichen ze goen. Nujee, mir ginn hei an den zweete Level. Ech kommentéieren dat aalt net méi vill. Ech wollt just kuerz e Kéier gewäert hunn, net dat d'Leit ufänken, wisou mécht dee kee Let's Play iwwer Déngen. Et kënnt hei keen. Punkt, aus, fäerdeg. Den zweete Level ass bësse méi ustrengend schonn. Hei gesi mer direkt. Muss mer schon eppes man nämlech fir hei erop ze kommen. Let's go. Bësse méi ze friesse schon hei. Waart op de Nick. Voilà an zack hun mer déi eng Mënz och mat gesammelt. Da gi mer mam Nick hei erof. Do ass eppes ze iessen, e gudde Scheigei. E gudden McRib war dat doten da. Voilà hei geet et dann an déi nächst. Do heescht elo wichteg oppassen hei mat der Feierblumm, déi zwar elo eréischt opzemaachen an zack. Do gesi mer, een Nick kann och Feierblummen iessen, respektiv d'Feier. Dat heescht treu zu de Mare-Boss-Levelen hunn se dat alles hei bäibehalen. Am Hannergrond bësse Wolljoshi-Designs och wéi der gesitt. Voilà, elo loosse mer den Nick hei bewosst eroffalen. Do leeft dat Dëppen an erof mat der. Lo geet mer eng goldeg Käerche sichen. Nei gesi mer dat ass en Triple McRib oder en Cheeseburger heescht well. Voilà. Mir nutzen dat dat getraff an huet se lo mol fräigeschalt. Lo leeft de Shaver awer of. Ech loosse nach bëssen een of trëppele gemütlech an zack, en huet se. Lo kann en eng Kéier Speed maachen, en huet genuch giess. Eise klenge Nick, e kann iessen, e kann iessen an et geschitt nix. A voilà, do och e simple Schluss, dat hätte mer nach kënne erofhalen oder esou abauen, dat hu se och net gemaach. Den zweete Level ass gepackt. Good job, Nick. An och hei gëtt et erëm de goldege Pokal. Tiptop. Maachen ech e klengen Announcement och, Dir gesitt elo op all Donneschden dann dëse Part vun der Miibo Challenge. Ech hunn erausgerechent, dat geet wierklech bis bal Dezember, misst et wierklech goen, well zum Schluss ginn d'Levelen och méi hardcore-méisseg. Mee ech hunn zwar elo hei schonn 22 Prozent, wéi der gesitt, mee et gëtt méi schwéier. An hei gëtt et och scho méi schwéier mam drëtte Level. Ech kann iech deen direkt weisen. Wéi gesot, eemol an der Woch kritt der Amiibo-Challenge emol gewisen. All Donneschden, respektiv wann eng Kéier dertëscht kënnt, ass et fir freides, wou en erauskënnt. Voilà, mir gesinn hei eng Map. Wou fänke mer un? Mir gi gären d'Amiibo-Kader do ees sichen. Fänke mer mat der wäisser un. Let's go, Nick, weis wat s de kanns! Yoshi Woolly World, ech hunn d'Spill och net gespillt. Sou, hei maache mer mol. Voilà, hei ass dat Wichtegst, fir iwwerhaapt dropzekommen. Maache mer dat doten. Voilà, elo hunn mer déi zwou Kaarten hei mat neegesammelt. Hei man awer och zou fir déi eng wichteg Mënz do uewen nach sichen ze goen. Hei rutsche mer erëm erof. Dir gesitt d'Level huet awer schonn a sech och. Dat ass villverspriechend dat hei. Lo musse mer kucke wéi mer dat hei schonn gemaach hunn. War dat sou?

Dat misst go mir probéieren als Gléck. Voilà, gut Job Nick. Domat wär den drëtt Level och gepackt. Wierklech schei schon hardcore-méisseg. Fir awer Münz hei ze sammeln hunn ech och méi Versich gebräicht déi éischte Kéier. Do geet en ass eng Dierche eran an huet de Level erëm gepackt. Wierklech keng Hexerei hei. Do leeft dat Dëppen, do leeft de Puni. Erëm e Rekord, erëm de Goldpokal.

Kucken eng Kéier op d'Zäit, jo mir si gutt dran. Voilà, elo geet d'Rees schonn un. Wat mécht een hei? Dir gesitt déi gutt Map an do gesitt och eng Amiibo-Kaart an ech kann iech soen, déi ass wéi verhext. Hunn ech déi eréischt Kéier gewiescht wou ech gespillt hunn. Ech loossen d'Igloo mol eng Kéier eng Ronn hei sprangen. A well se esou schwéier ass, wësst der wat mir direkt maachen, mir gi se direkt sichen an ech weisen iech wéi dat Ganzt elo geet. Dir maacht mol fir d'éischt hei zou an da blockéiert der och hei uewen. So, do hu mer net genuch der rout Blockaden. So, lo weise mer einfach wéi dat geet. Dee sprangt hei erof, e kann net erop, en ass keen Donkey. Dee géif elo eropsprangen. Gesitt der, e mécht Kéier, schéi brav. An da ganz simpel geet en se sichen. Well e gesitt dat Briet iwwendriwwer, wann een do erofgesprangen wier, da wier en äiskal mat Féiss, mat de Féiss eeben an. An d'Feierblumm gesprongen, dat wär en Doud och fir e klengen Nick gewiescht. Hei ganz simpel, mir ginn eng Kéier erëm op. Elo geet d'Richtung déi aner Kaart. Hei maache mer dës Kéier net zou. Mir loossen e sprangen. Elo kënne mer eréischt zoumaachen, well do musse mer och nach déi 3 an Dräi Mënze sammele goen. Déi mer lo siche ginn. Voilà, schéin Steng hei wech gemaach. Dir gesitt also d'Loren, d'Lore huet déi nämmlecht Funktiounen wéi sou en Ee vum Yoshi. Hat nach gefehlt dat se an d'Eeëleck Champoignen dra gestach hätten an déi de ganze Zäit geschlupft wieren. Gutt, hei de Sweet lassen. Sou, hei maache mer op. Sou, da kënne mer hei nach erofsprangen. Voilà. Bausse mer nämlech erofsprangen, well do ënne sinn nach wichteg Mënzen, déi ech och oft genuch net kritt krut hunn. Sou, elo hu mer dat fräigeschalt. Sou, da kënnt e wichtegen Deel. Lo gesitt der wéi simpel dat am Fong ass. Déi meescht Leit vun iech déi d'Spill wäerten do verzweifelt sinn, mir gi lo gemütlech hei erop an eis Level gepackt. Menger Meenung no dat schwéierst Level vun den éischten 25 Prozent. Et huet zwar hei simpel geklongen alles, mee ech souz eng Stonn wierklech eng Kéier hei drun, wéi den eng bei mengem éischte Run vun 100 Prozent deet Tielchen net opgeholl hat. Fir déi eng gëlldeg Amiibo-Kaart ze kréien, fir déi dräi ënnescht Mënzen do ze kréien. Voilà, den Nico huet gepackt. Mir si bei 76. Mir ginn zréck op d'Kaart, mir gesinn, mir hunn de Level gepackt. Ech soen der villmools Merci, Nick, dass de mer net hei d'Nerve kascht hues am Eierkatapultland. Voilà, du has Party ugesot. Gutt Job, Nick. An fir d'Siebenundsiebenzeg ze maachen, do huele mer elo een. Een deen et verdéngt huet, den TL Bauske Drossen, dat ass natierlech heen dee fir d'Siwwersiwwenzeg hei zum Asaz kënnt. A let's go, Weiss ass de Kaz Bauske. Wéi wann et geplangt wier huet heen déi grouss Éier déi Sino sinn Skart ze man. Voilà, hei gesi mer erëm esou en Aart Tutorial Level, mir hunn hei fir d'éischt Kéier déi blo Schalteren dobäi. Kucke mer mol eng Kéier wéi dat ugeet. Voilà, mir klammen hei op, mir hunn hei direkt schonn erop zou gesprongen, déi do brauche mer schonn nemmi. Mir mëschen eise schéi brav op. Dat klappt och gutt. Hei gi mer och alles schéi brav schonn opmaachen. Hee brauch e bëssen, en mécht seng 77, déi genéisst en dann och schéi brav. Voilà, ech bréngt dann hei d'Waasser erop, da geet e schéin erof. Maachen och mam Bowser dann de Rekord, dat en sech all Mënze siche geet. Hei maache mer nach zou. Voilà, an da spréngt e rof. An huet en sech schonn u seng Amiibo catchen. Voilà, hei laf, leeft en eng Kéier. Déi dräi lescht Mënze siche gu. Mir maachen hei nach e Plancher an d'Waasser. Bäi deenen Temperature versti mer dat komplett. Voilà, mir hunn et gepackt. Do hu mer 10 aus 7 Käertchen also gesinn. An et kommen der nach genuch. Am Ganze ginn et eng 360, wann ech nach richteg an Erënnerung hunn. Voilà, gëtt eng Ronn gejaut. TL Bowska 77 7. Hätt nach gefeelt, datt mer de Rekord iwwer 77 Stonnen hätten an d'Spill gecrashed wier. Voilà, do ass se, 77. Wëllt der se gesinn? Schreift an d'Kommentarer 77 Scheib. Merci. Da kënne mer de Bowser och schonn op Zäit stellen, well dee kënnt och réit vill, vill méi spéit. Ech kann iech eng Kéier weisen, wann dat hei da fäerdeg ass. Voilà, ups, esou geet dat. Dohanne kënnt de réit. Déi zweetlescht Welt, dat gëtt wierklech September, Oktober eréischt, wou mir hie gesinn. Elo kënnt deen, déi Welt nach esouguer hannendrun, kritt säin Asaz, nämlech d'Luma Lina. Dierft der gesinn, d'Käertchen, déi musse mer och nach siche goen. Dat maache mer och nach. An hei soen ech iech direkt, ech ginn hei d'Mënz net méi all siche well den TL Bourske huet dach déi grouss Éier fir hei de Rekord ze halen. Sou hei wéi virdrun genau dat nämmlecht, déi nämmlecht Prozedur. Let's go Rosalina. Voilà dat do kënne mer och scho mathuelen direkt.

D'Käertche ka siche goen. Do musse mir eben eng Kéier de Wee no zréck goen, fir d'Schaltere nach schéi braf opzemaachen. Ech menge souguer, ah, et kritt alt d'Mënzen nach, dass mer Mario herno emol net all brauchen. Ok, nee, kritt se awer net. Déi do dräi schenke mer der. Voilà, hätte mer och kënne siche goen, mee wéi gesot, et spillt keng Roll, mir hunn de Rekord geknackt, méi braucht d'Spill net. Mir ginn mam Rosalina an d'Zil, mir loossen dem TL Bowski de Rekord an dann hu mer schonn déi 78. Kaart, dat heescht 77 ass broken. Ech hoffen, huet e Printscreen dovunner da gemaach, wou der d'77 gesinn hutt. An zack, do ass déi 78. Kaart. Sou, a lo weisen ech iech nach zum Schluss de leschte Kolleg, deen der nächst Kéier da gesitt, dee ganze Paart laang, eise gudde Klempner. Hei kënnt en, den Ize Mario. Wéi gesot, nächsten Donneschden dann ass hien am Asaz. Ech weise nach, wat hie kann, dat kënnt der iech dann erënneren am éischte Paart. Hie ka Wandsprünge, déi zimmlech engem op d'Nerve kënne goen. Dir wäert och elo schonn hei mierken, e wäert lo scho seng komesch Moment hunn. Let's go Mario! De Part dauert och dës Kéier e bësse méi laang wëll ech dat ganzt méi chilleg uginn. Et sinn 35 Grad dobaussen, gefillten 40 Grad, gefillte 77 Grad géif de Gillo soen. Voilà mat him musse mer och Dat ganzt opmaache goen. Hien hat scho bal hei verpennt him de Wee fräi ze maachen. Go go go Mario. Ech hoffen Dir freet Iech dann op den nächste Patch mat him. Hei maachen ech och fir hien nach eng Kéier op. Elo ass et ganz simpel, leeft hei Richtung säi. Seng Dier mécht hei säi Wandsprong, zack, zack. Elo gesitt Der eppes, e spréngt aus dem Fernseher eraus, e spréngt hei wierklech aus dem Fernseher eraus an ass a senger Welt. Tiptop hues de dat gemaach, Mario. A mat deem leschte Freudeschrei vun him dann, hoffen ech, Iech huet d'Déiersich mam Puni gefal. An och meng kleng Presentatioun hei zum Schluss mam Mario. Zurück zur Karte, deen huet de Rekord och net geknackt, wéi gesot, de Gilles Elton. Schreift an Kommentarer wann eppes fail gefonnt huet oder sou, der gesitt hei Turbo Fels Dorado, dat ass déi nächst Fels déi nächsten Donneschden da kënnt. Ech hoffen iech gefällt och dat all Donneschden lo héchstwahrscheinlech Projet kënnt vum also Part vum Projet. Wéi gesot merci fir d'Kucken, mir hu schon 21 Prozent gemaach, dat heescht ee Véirels vum Spill ass duerch, mee kleeft mat, et kommen nach genuch Parts. Bis d'nächst Kéier, ciao.